Дин иман юлына кайтып, чистартыйк күңелләрне.
Бисмилләһ, әлхәмдүлилләһ, вассалату вассаламу аля расулилләһ. Әссәламу галәйкүм, газиз дин кардәшләрем. Пакь күңелләр дәресен дәвам итәбез һәм бүгенге дәресебездә, Аллаһ теләсә, күңелдә булган авырулар, саранлык белән комсызлык турында сөйләшербез. Адәм баласы бу тормышта яшәгәндә, һәрвакыт нәрсәдер җыя да җыя, җыя да җыя, аңа гел кирәк, гел кирәк. Ләкин сиңа гына түгел, тормышта аңа да кирәк икән, аңа да кирәк икән, ләкин юк. Юк, ул үз насыйбын, үз өлешен ала, ләкин бүлешәсе килми. Ала белә, бирә белми. Аллаһы Тәгалә без кешеләргә бер яктан комсызларча дөнья кууны тыйды, икенче яктан, кулына төшкән малыңны кызганып, саран булуны харам кылды. Саранлык һәм комсызлык. Бу ике сүзнең аермасы бармы? Гарәп телендә әхлак китапларында гадәттә ике сүз килә, бухл һәм шуһ. Бухл сүзен мин үзем саранлык, ягъни скупость дип тәрҗемә иттем. Шуһ сүзенә күбрәк комсызлык, ачкүзлелек, бу дөньяга артык хирыслык, ягъни урысча әйткәндә жадность туры килә. Аларның аермасы нәрсәдә? Ибн Мәсгуд бу сахабәләрнең дә иң галимнәре булган берсе. Ул әйтте, үз кулында булганны, үз кулында булганны бирергә теләмәү, ул саранлык була, ә кеше кулындагысына кызыгу, омтылу, ул комсызлык була, диде. Ибн Гумар, байлыгын кызганучы ул комсыз түгел, ул саран дип атала, Әгәр күзе кеше байлыгына төшсә, монсы комсызлык була, диде. Димәк, үзенекен кызганган саран, кешенекенә күз салган, кызыккан комсыз була. Саран булганын кызгана, комсыз булмаганга кызыга. Кеше комсызланып иң элек ала, аннан шул алганы белән бүлешергә саранлана. Димәк, әгәр ике авыру комсызлык белән саранлыкны алсак, иң элек кеше күңелендә комсызлык авыруы барлыкка килә, аннан соң комсызлыктан саранлык килеп чыга. Комсызлык саранлыкка чакыра һәм кем булганы белән кызганмый бүлешә, димәк, ул шушы эчендә утырган комсызлыгына буйсынмаган, аңа каршы чыккан була һәм шул кеше, иншалла, уңышка ирешә. Аллаһ Тәгалә Хашр сүрәсенең тугызынчы аятендә әйтте, «Вә мә юка шухха нәфсихи фәүләикә һумул муфлихун». Кем үзенең эчендә булган комсызлыгын тыя, ягъни комсызлык бирмә ди, ләкин ул бирә, Димәк, саранланмый, ул, иншалла, уңышка ирешә. Кешедә комсызлык, саранлык каян килеп чыга? Әлбәттә, адәм баласы күбрәк электрим дип комсызлана һәм үзенә күбрәк калсын дип саранлана. Бер яктан караганда, ул үзенә файда тели, яхшылык кыла кебек. Малын күбәйтә, малын саклый, аңа төрле исемнәр тага, икътисад, экономия дип тә җибәрә. Ләкин Асылда, ул үз-үзенә күпме зыян сала, үзенә күп, үзен күпме хәерле, файдалы нәрсәләрдән мәхрүм итә һәм үз башына күпме хәсрәт җәлеп итә. Кемнедер саранлыгы сәбәпле алдый, кем беләндер арасын өзә, туганыннан ваз кичә һәм башкалар һәм башкалар кемнедер рәнҗетә, Аллаһы Тәгалә әйтте,

диде Аллаһ Тәгалә Әл-Гыймран сүрәсенең 180 нче аятендә. Саран, комсыз кешенең аның тышкы халәте дә, эчке халәте дә бик яман. Һәм сөекле пәйгамбәребез шушы халәтне аңлату, безгә күрсәтү өчен шундый хикмәтле мисал китерде һәм аларны ике кеше белән чагыштырды. Икесенең дә өстендә тимер көбә, кольчуга, тимер күлмәк һәм икесенең дә куллары күкрәкләренә һәм муеннарына ябышып эчтә калган. Юмарт кеше садака биргән саен аның тимер күлмәге шулкадәр киңәя, шулкадәр озыная, хәтта аяк бармакларын каплый һәм ул барганда җирдән өстерәлеп аның аяк эзләрен сөртеп бара. Менә пәйгамбәребез без күз алдыбызга китерсен өчен шундый нечкәлекләре белән аңлатты. Бу юмарт кешенең халәте. Ә саран кешенең хәтта башына садака бирү, булган малы белән бүлешү фикере килсә дә, аның тимер күлмәге кулларын шул кадәр кысып тора, кинәйми һәм аның пәйгамбәребез әйтте, боҗралары күлмәкнең шул кадәр нык тора. Ул аны киңәйтергә тели дә, ләкин киңәйми. Һәм бу сүзләрне әйткәндә, сөекле пәйгамбәребез хәтта куллары белән э, күлмәк изүен тартып күрсәтте. Әлеге хәдискә аңлатма буларак зур галимебез Ибн Кайим Аллаһның рәхмәтендә булсын шундый сүзләр язды. Саран кеше ничек башкаларга изгелек кылмаса, хәерле эшләрдән мәхрүм булса, аның үзенә дә Шул нәрсә кайта. Нәрсә чәчсәң, шуны урасың. Аның күңеле тар була, киңәйми. Ул тормышка шатлана белми, гел кайгыру һәм борчылуда, чөнки җыйган малының өч тиенен югалтса да, ул э, төннәр буе йоклый алмый, тилмерә. Аңа һәрвакыт нәрсәдер җитми, ул гел теләгәненә тиешенчә ирешә алмый һәм ул чыннан да өстенә тимер күлмәк, кольчуга кигән кебек була. Чөнки куллары эчтә калган, аларны чыгарасы килә, җәеләсе, киңәясе килә, ләкин хәрәкәтләнә дә, селкенә дә алмый. Чыгарырга тели, ләкин тимер күлмәк бирми. Менә саран кеше дә шулай. Кайвакыт аның яхшылык кыласы килә, ниндидер изге эшкә өлешен кертәсе килә, садака бирәсе килә, Тели, ләкин тимер күлмәк, аның саранлыгы аңа ирек бирми һәм ул кешенең, ул мескен кешенең йөрәге дә, Ибн Каим әйтте, тимер кальчуга, тимер күлмәк эчендә киңәя алмый, ачыла алмый. Андый кешенең, әлбәттә, күңел рәхәте, күңел тынычлыгы була алмый. Комсызлык авыруы, ул Аерым кешеләрне дә, ул тулы бер халыкларны, милләтләрне, хәтта илләрне һәлак итә торган нәрсә. Сөекле пәйгамбәребез, Комсызлыктан сакланыгыз, чөнки комсызлык сезгә кадәр яшәүчеләрне дә һәлак итте, үзара күпме кан түгешергә, харам, тыелган нәрсәләрне хәләл итәргә этәрде, диелә. Чыннан да, газиз кардәшләрем, Комсызлык арада күпме дошманлыкны арттыра, күпме дуслыкны юкка чыгара, кешеләр арасында күпме кан түгүләр шушы комсызлыкка, кеше үтерүләр комсызлыкка нигезләнә. Сәбәбе, кешегә нәрсәдер җитми. Кемгәдер акча җитми, кемгәдер ризык җитми, кемгәдер алтын, көмеш җитми, кемгәдер нефть, кемгәдер газ җитми, күпме кеше һәлак була, корбан килә. Комсызлык авыруы кешенең Аллаһы Тәгалә биргән акылын, зиһенен үтерә юкка чыгара. Комсыз кешенең күзләре күрми, аның колаклары ишетми, комсыз кеше ул бернәрсә аңламый. Комсызлык белән агуланган кешеләрнең никадәр куркыныч хәлдә булуларын сөекле пәйгамбәребез үзенең хәдисендә әйтте, Ахырзаман алдыннан Ефрат елгасының суы китәр һәм аның астыннан алтын тау килеп чыгар, диде. Кешеләр шушы алтынны алу өчен бөтенесе шул җиргә агылырлар, үзара сугышырга тотынырлар, нәтиҗәдә һәр 100 кешенең 99-ы үтерелер, берсе генә исән калыр. Ләкин һәрберсе бу әйберне белер, Ләкин исән калучысы мин булырмын дип өметләнер, диде. Чыннан да, комсызлык авыруы менә ничек кешене акылдан яздыра. Күпме кеше, белә торып, үлемгә бара, ләкин мин үлмим, башкалар үлә, дип өметләнә. Саран, байлыгымны саклыйм дип тырышса да, саранлык малны арттыру түгел, ул аны бетерә генә. Аллаһы Тәгалә Бирүчегә бирә, саранлашып, үзендә калдыручыныкын тартып ала. Хәдистә килгәнчә, көн саен иртә белән җир өстенә ике фәрештә төшә һәм берсе, Йә Раббым, бирүчегә бирсәң иде, ди, икенчесе, И Раббым, үзеңдә саранлык белән калдыручыныкын тартып алсаң иде, дип дога кыла. Ә фәрештә догасы, һичшиксез, кабул була. Мөхәммәд ибн Мункәдир, Аллаһның рәхмәтендә булсын, әгәр Аллаһы Тәгалә бер халыкны, бер милләтне, бер илне җазаларга теләсә, алар өстеннән иң бозык булган кешеләрне җитәкче итеп куяр һәм аларның байлыкларын араларыннан иң саран булганнарына тоттырыр, диде. Саранлык комсызлыкны ничек җиңәргә? Бу хакта өч кенә киңәш-нәсыйхәткә тукталып китик. Беренчесе. Аллаһы Тәгаләнең вәгъдәләренә ышаныйк, шайтанның куркытуыннан китик, әйдә. Аллаһы Тәгалә Коръәндә йөзгә якын урында Ризыгыгыз минем кулымда һәм мин сезне үзем ашатам дип вәгъдә итте. Һәм Коръәндә бер генә урында шайтан сезгә фәкыйрьлек белән яный, фәкыйрьлек белән сезне куркыта дип әйтелә. Ничек инде кеше, Хак Иясе Аллаһы Тәгаләнең йөз вәгъдәсен онытып, ялганчы шайтанның бер вәгъдәсеннән куркып, саранлашып яши? Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә бүлешегез, бирегез дип кушкан икән, Ул малыбызны һәр заман арттырып торуны да, иншалла, үз өстенә алды. Икенче нәсыйхәт ул садака бирү. Мескен мохтаҗларга садака бирү ул көн саен ниндидер авырудан дару эчеп торган кебек. Әгәр кан алучы кешенең тәненнән яман канын чыгарса, мескен кешенең садакасын алып, аның күңеленнән бер өлеш саранлык, комсызлык авыруын чыгара. Шуңа күрә иң элек мескен кеше байга рәхмәт әйтергә тиеш микән? Әллә инде бай аның шушы авыруын чыгарткан өчен мескенгә рәхмәтле булырга тиешме? Әлеге сорауга һәркем җавапны үзе таба. Шулай ук һәр изгелек ул садака булып тора, шуңа күрә саранлыкны җиңү өчен садаканы акча белән генә бирү дип әйтү ул зур хата. Кемдер акчасын кызганса, кемдер дустына рәхәтләнеп бер елмаюын, көләч йөзен, матур сүзен, бер рәхмәт әйтүен кызгана, кемдер башкаларга сәлам бирергә матур итеп телен жәлләп яши. Сөекле пәйгамбәребез, Кешеләрнең иң сараны сәлам бирүдә саран булганы, дип әйтте. Өченче нәсыйхәт ул, дога кылу. Аллаһтан И Раббым, мине саранлык, комсызлыктан сакла, дип һәрвакыт дога кылырга кирәк. Сөекле пәйгамбәребез, Я Аллаһ, мине саранлыктан сакла, мине куркаклыктан сакла һәм картлыкның чигенә ирешеп, ягъни беркемгә кирәк булмаган хәлдә артык картаеп яшәүдән мине сакла, дип дога кыла торган булган. И Раббым, син юмарт, син юмартларны сөясең. Син, юмарт кешенең ашаган ризыгын тәмле, малын бәрәкәтле, тормышын нәтиҗәле итәсең. Юмартларга күңел байлыгы, җан тынычлыгы насыйп итәсең. И Раббым, холыкларыбызны юмартлык нуры белән зиннәтләсәң иде. И Раббым, Син комсыз булган саран кешеләрне яратмыйсың, безне комсызларча мал җыюдан һәм булган малны сараннарча кочаклап утырудан үзең сакла. Исән, имин булыгыз, юмарт һәм киң күңелле булыгыз.